Belren News mafhungo nga rwetshidzwa maremba
Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ngudo ntswa u bva Yunivesithi ya Innsbruck. yo wana uri gomelelo ḽi ḓo ṱahadza vhupo ho ḓalesaho mahatsi u fhira zwe zwa vha zwo vhigwa. Vhorasaintsi vha khou amba izwi ngauri gomelelo ḽi a khakhisa kushumele kwa ikhosisiteme. Sa tsumbo, gomelelo ḽi kwama kutshimbilele kwa maḓi na u vhulungwa ha khaboni nga zwimela zwi wanalaho kha vhupo ho ḓalesaho mahatsi. Bammbiri. Synergistic effects of warming and elevated CO2 intensify drought impacts on grassland, carbon, and water fluxes. yo gandiswa kha dzhenala ya Science Advances. Vhorasaintsi vha ḽa Japan vha ri ṱhahelelo ya vitamin C i nga ita uri hu vhe na u shavha ha vhukwamani maluvhini. Izwi zwi nga livhisa kha thaidzo ya u hangwa nga u ṱavhanya Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Hirosoki University yo shumisa datha ya vhaaluwa vha fhiraho zwigidi zwivhili vha re na miṅwaha i fhiraho furathi iṋa. Mawanwa a tsedzuluso o anḓadzwa kha dzhenala ya PLOS One. Muimbi wa muzika wa gospel Ngudo Praise uri ndi zwa ndeme u ṱhogomela mutakalo wa muhumbulo. Ngudo uri muhumbula u re na mutakalo wavhuḓi u ya kona u dzhia tsheo dzavhuḓi. kha ri pfhe a tshi ṱalutshedza. Ende o no kho amba hafha ndi ngudo praise ṋamusi a ri kho amba zwa muzika lini ṋamusi ri kho ṱoḓa u amba hafha nga mutakalo wa muhumbulo vhundeme ha mutakalo wa muhumbulo na uri riṋe sa vhathu ri khou tshila hafha shangoni ri tea u ita maga oṱhe u tevhedzela maga oṱhe u itela uri ri vhe na na mutakalo wavhuḓi muhumbuloni yashu mutakalo wa muhumbulo ndi nyimele ine muhumbulo zwi vhuḓipfi ha muthu na kuvhonele kwa muthu zwa vha zwone. Hezwi zwithu zwi ita uri muthu a humbule zwavhuḓi a dzhie tsheo dza vhuḓi a kone na u langa vhuḓipfi hawe na u tshila zwavhuḓi na vhaṅwe so zwi amba uri arali riṋe ra sa ṱhogomela . kuhumbulele kwashu kana mutakalo wa muhumbulo washu zwi khakhisa kutshilele kwashu zwi khakhisa na tsheo dzine riṋe ra dzhia matsheloni zwi ḓo khakhisa na nḓila ine vhuḓipfi hashu ra ra vhu langa ngaho ngauri ndi hafhaḽa hune ra ḓo wana uri vhone musi vho no khakhisiwa kana vho no kwata vha fhedzisela vha tshi kho ita zwithu zwine matshelo vha ḓo ḓi sola nga nṱhani ha uri vhone a vha khou tshekha kana a vha khou ṱhogomela mutakalo wavho wa muhumbulo u thusa mini mutakalo wa muhumbulo ro ḓi zwi amba uri muthu a dzhie tsheo dzone a humbule zwavhuḓi a ita a dzhia tsheo dzi re na vhuṱali u khwaṱhisa na u kona u langa vhuḓipfi ha muthu zwi amba uri mini mutakalo wa muhumbulo. ri zwi vhonisa hani arali mutakalo wavho u si wavhuḓi ndi hafhaḽa hune vhathu vha ḓo vha na u vhilahela zwine ra ḓo vhidza uri ndi anxiety kana stress kana vha pfha vho tsireledzea muhumbuloni lune nga luisimane zwipfhi depression. So ndi zwa ndeme uri ri ṱhogomele mitakalo yashu ya muhumbulo arali vha khou pfha uri vha na khakhathi kha vha ye kiḽiniki yavho ya tsini kana vha yo vhona mushumela wa mushumela vhapo vhane vha nga mu wana ndo livhuwa ndaa.